Ddiwedd mis Mai cynhaliwyd gwyl tyddyn a gardd Cymru ar faes y sioe yn Llanelwedd. Dyma'r nawfe tro i'r wyl gael ei chynnal, ac un o'r pwyntiau trafod ymysg y bridwyr moch oedd y ffliw moch. Ond dyw'r bridwyr ddaeth i'r wyl ddim yn ymddangos ei bod nhw'n poeni rhyw lawer. Dwi'n credu erbyn hyn nad oes i'm isio poeni gymint ag yddan ni ddwch fis yn ôl. Yn anffodus fel ryw newydd drwg oedd o'n hitio y cyfrynga fel ffliw moch a doedd pobl ddim yn gymryd o na ffliw ar bobl gyffredin oedd o ac yddan nhw'n dueddol i feddwl bod na rhywbeth yn mater hefo'r moch. Mi fuodd na ostyngiad am chydig ddyrnodia ar werthiant cig moch ond erbyn hyn, diolch i'r drefn, mae y ffigurau'n dangos bod pobl yn dal i brynu'r cig. Ond y pwysigrwydd, pwysigrwydd yym i mi ydy bod y cyfrynga' yn defnyddio pob un avenue fedran nhw i adal i bwbo- bobl wybod nad oes am peryg iddyn nhw. O Teifi, dach chi'n poeni am y sefyllfa hefo'r moch? Dim ar hyn o bryd, ond gall rhywbeth ddigwydd dros nos a hala pethau wahanol. Felly, oes 'na ostyngiad 'di bod mewn gwerthiant moch ganddoch chi? Na, achos bod trwtbrynder a o foch Cymraeg yn yr ardal. Mae dweud y gwir 'tho chi, mae fwy o ddiddordeb yn y mochyn Cymraeg ers i'r problem hyn ddod i'r yn amlwg, a sy' 'di bod ers lawer i fis. Hugh Geraint, milfeddyg y Sioe Frenhinol. Be' 'di'r sefyllfa ar hyn o bryd gyda'r ffliw moch? Wel, ar y funud, yy, ma' pethau weld, yy, fel pe bai o dan reolaeth, yn dydi, yn y wlad 'ma. Mae'r hen fochyn i raddau wedi bod dipyn bach yn anffodus. Mi alwyd o'n ffliw mochyn am bod 'na beth tebygrwydd yn y feirws 'ma sy'n achosi salwch mewn pobol i'r feirws fydda yn effeithio ar foch drwy'r byd a deud y gwir. Bod y ddau yn debyg yn yn nhrefniant a genynnau ar y DNA mewn gwirionedd. Ond dim yr un fath, ynde? a beth maen nhw wedi dod i'r casgliad bod yna rhyw fath o fiwteisiwn wedi digwydd a bod feirws y mochyn wedi newid i'r ara a wedyn wedi gwneud hynny mae o'n gallu effeithio ar bobl. Ond mae eisiau bod yn berffaith bendant na all feirws y mochyn fel mae o ddim wneud dim niwed i bobl a gall feirws pobl ddim wneud dim niwed i moch. Mae'r ddau yn wahanol, ynde? Cyhoeddodd Bwrdd Marchnata Gwlân Pryden ei bod yn datblygu system pacio gwlân newydd alle newid y ffordd y mae gwlân yn cael ei gasglu. Fe fydd y system yn barod ar gyfer y tymor cneifio yn 2010 ac mae yna declyn yn cael ei ddatblygu ac fe fydd yna fwy o wybodaeth ac arddangosfeydd ar gael yn ystod y misoedd nesaf. Mae'r Bwrdd hefyd wedi cyhoeddi newidiadau i'r ffordd o brisio cludiant gwlân. O dan y cynllun newydd, fe fydd y Bwrdd yn talu am bob blwch sydd wedi gymeradwyo yn hytrach na phwysau'r gwlân. Ac mae NFU Cymru wedi dweud wrth Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig, ei bod yn angenrheidiol bod y cynllun newydd glastir yn ateb pob gofyn yn llwyr. Mae arweinwyr yr undebau wedi bod yn cwrdd â'r Gweinidog I drafod y cynllun ymhellach, o dan y cynllun glastir fe fydd y pum cynllun rheoli tir yn dod yn un.